Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында. Тормыш, хәрәкәт, ул кырыс. Тынып калу, ул торгынлык, диләр. Бар, кайбер кешеләр, үзенә игътибар сорап, үзенең яшәвен раслап, шаулап, даулап йөрүчеләр. Бар, шул яшәүне исбат итәр өчен туктаусыз көрәштә үзен күрүчеләр. Бар, киресенчә, максаты хакына, иленә, мәгънәсенә, теленә, моңына кирәк икәнен танып, матурлыкка омтылышта гомер итүчеләр. Әйе, дөньяга битараф караш ташлап түгел, үткәннәрдән бүгенгегә тамырларын саклап, рухи кыйммәтләрне яклап, кайнап торган тулы тормышта яшәүче ул бүген көтеп алган кунагыбыз, Аңлавыгызча, эфирда күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Мин аның авторы Зифа Нагаева, кунагымны һәм сезне кайнар сәламлимен, дуслар. Инде туган телдә сезне көтеп алдык. Рифат Әхмитович һәм таныштырып та үтик, күпләргә таныш. Мәгълүм булганча, күпләр бәлки әле кем икән ул Фаттахов диеп тә торучылар бардыр телевизор караучыларыбыз арасында һәм шуңа да тукталышта булып алыйм.

Безнең инде бик күңелле вакыйга егерме сигезенче августтан бирле без Татарстан якларында да танылу табып, туган тел инде һәр тарафта үз булып бара. Шуңа күрә Татарстаннан килгән кунаклар да безнең туган телебез белән бер яктан, шул яклардан, Татарстаннан сәламнәр алып килгән кешеләр дип, шундый якын итеп кабул итәбез. Аеруча сезне дип әйтәсе килә. Һәм иң беренче сорауларны, әлбәттә, бик мәшәкатьле, җаваплы, зур вазыйфаны алып барасыз. Күпләр танып белә, күпләр инде бик үк аңлап та бетмәгәннәр бар, ул Рәшит Ваһапов исемендәге фонд, шулай бит, дөрес әйтәмдер? Һәм шул фонд белән бәйле бик күп матур фестивальләр уздырасыз, бик күп тырышлык салына. Татарстанда байтактан бирле инде ул килә, барыла, ә менә безнең Уфада хәзер, хәзер генә танылып тора бу фестивальнең нәтиҗәләре, матур концертлар, чыгышлар, Милләтебезнең горурлыклары күренә башлады, яңа ачышлар, яңа тавышлар барлыкка килүен күз алый башладык. Шуңа күрә дә, әйдәгез якыннан таныштырып үтик. Шәхсән минем үзем өчен дә бик кадерле елларга алып кайтыгыз әле безне. Безнең бер әти чак бер бар иде. Өйдә патефон һәм инде кичләрен җылы өйдә, мөрҗәдән төртеп чыкканда, әни шул патефонны уйнатканда, Әлфия апалар, Илһам абыйларның пластинкалары белән беррәттән элеккерәк буын вәкилләрен арасыннан Рәшит ага Ваһаповны җырлата торган иде. Ул кара пластинка, кызыл билле, әле булса хәтеремдә. Сезне шул яктан дип ишеткәнмен. Бу дөресме? Сезне ни этәрде менә бу Ваһапов юнәлешен алып китәргә? Рәхмәт. Чыннан да, Рәшит Ваһапов фондына мин Рәшит Ваһапов исеме аша килдем инде, сүз, сүз дә юк. Рәшит Ваһапов ул минем Өчен бик якын, бик кадерле кеше. Ул минем авылдашым. Һәм, әлбәттә, аның белән минем яшьлек хатирәләрем бәйле. Минем аңа Рәшит Ваһапов исеме яшьтән үк күңелемә бик нык сеңде. Безнең өйдә ул елларда бу Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актук авылы. Безнең әбиебез гел Рәшит Ваһапов турында сөйли иде, чөнки алар Ул соңрак туган яшьтәшләр, яхшы таныш булганнар, дус булганнар, бигрәк тә аның беренче хатыны Хәлифә ханым белән. Һәм безнең ял көннәрендә, беләсез бит, Татарстан радиосы шимбә һәм якшәмбе көннәрендә көндез татарча концертлар бирә иде. Әмма ләкин безнең якларда, бу инде теге, бәлки, Татарстан булмаганга күрәдер, нәкъ шул вакытта радионың тавышын кысалар иде, ягъни инде глушить итәләр иде. Һәм шунда Минем әтием, менә безнең татар гаиләсендә, күрәсең, олыларга шул кадәр хөрмәт булган, игътибар булган. Миңа шундый эш куша иде. Менә ул теге авыл э, радионы бик якын куйсаң колагыңа ишетелә кирен генә. Һәм шул тапшыруларда сирәк кенә булса Рәшит Вахаповны бирәләр иде. Минем эшем менә шул радионы тыңлап тору бер сәгать, бер сәгать буе. Әгәр дә Рәшит Вахаповны бирсәләр, ул радионы тиз генә әбинең колагына күчерү. Әби инде аны бик рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, сихерләнеп тыңлый һәм шунда үзенең комментарийлары бирә, Эй, Рәшит, җырлыйдыр инде, кашларын сикертәдер инде, дип. Менә шулай итеп Рәшит Ваһапов миңа килеп керде һәм алай гына да түгел, менә бу әтинең мине шулай сәгатьләр буе утыртып Казан радиосын тыңлату, ул миңа бик зур тәрбия булды. Чөнки мин Атнага ике сәгать буе Татарстаннан, Казаннан яңгыраган бөтен җырларны, бөтен җырчыларны тыңладым, әйе, бу бит җиде-сигез яшьлек бала. Менә шунда, шул вакытта ук миңа чын татар җыры, чын татармы, керде. Анда бит менә безнең классикларыбыз, шул ук Илһам Шакировлар, Әлфия Авзаловалар, Габдулла Рәхимкуловлар, Таһир Якуповлар яңгырый, олырак буын вәкилләре яңгырый. Аннары килеп тагын безнең әбинең инде сандыгы бар иде ул, табигый ки, һәм ул сандыкта, әлбәттә, иң кадерле әйберләр саклана. Ул инде, мәсәлән, безнең теге сугыш елларында ятып калган Фаттах бабабызның бердәнбер фоторәсеме, ул Финляндиядә аерылып калган кардәшләребез, туганнарыбыздан килгән бер-ике хат, Әбинең инде текә фенлекләре һәм шулар арасында берничә нәшул сирәткән кара пластинка кара тәлинкә, Рәшит Ваһапов тәлинкәләре. Һәм аны әбием бик сирәк чыгара иде. Ул, күрәсең, бит инде бик кадерле әйбер. Теге ниндидер бәйрәмнәрдә генә чыгара иде әйбер. Һәм кара патефонда ул аны әйләндерә. Менә ул мин аны хәтерлим, Нурия, Әлфия һәм. Урман булгандыр инде ул. Һәм мин шул вакытта шаккатайдым, ул минем өчен бер шок иде инде бит. Ничек инде радио кадәр радиодан, патефон кадәр патефоннан безнең авыл кешесе җырласын ди. Менә шунда шулай итеп мин Рәшит Ваһап белән беренче танышуым булды. Әлбәттә, менә без хәзер әйтәбез инде, милли тәрбия дибез әйе бит. Ул милли тәрбиянең гаиләдән, авылдан, мәктәптән килә. Менә мин шул белән бәйле рәвештә бер генә мисалны искә төшерәсем килә. Без 5-ме, 6-мы класста укыганда безнең татарча укытучысы Әнвәр ага Ташбулатов, ул менә мин хәзер инде еллар үткәч, аның нинди бөек педагог булганын аңлыйм әле бит. Ул безне бер төркем балаларын Казанга алып килде. Һәм шуннан бер 15-20 кеше булгандыр, бер мине үземне генә аерып татар зиратына алып китте. Бу бит инде 5-6 класста унике унөч яшьлек бала бит инде дибит. Һәм шунда күрсәтте, менә ди бу Тукай кабре ди бит. Тукай беләбез ди бит. Тукайда бит анда татар зиратында бераздан баргач бер чатыкрык Салих Сәйдәшев кабре. Менә бу Салих Сәйдәшев ди. Тагын бераз гына барасың, менә бу безнең Рәшит Абубакапов ди. Минем өчен тагын бер шок булды. Менә безнең Рәш Вагапов, Тукайлар, Сәйдәштәр белән бер җирдә ята бит әни бит. Менә шулай итеп ул минем өчен э, һәм шок та бер тетрәнү дә булды, һәм әлбәттә бик зур тәрбия дә булды. Э, Казанга килгәч, мин әлбәттә Рәш Вагаповның иҗаты белән кызыксына башладым. Бу инде 1985 еллар. Әмма ләкин аны белүчеләр инде бик аз иде. Аның теге җырлары да бик сирәк яңгырый иде. Теге мин сорап-сорап мөрәҗәгать иткән кешеләр дә бик инде теләр-теләмичә генә сөйлиләр иде. Чөнки бу теге Ваһаповларның инде кадере бетә башлаган бер чор. Әйе. Әмма шул вакытта минем өчен тагын бер шок, тагын бер ачыш булды. Бервакыт мин, инде минем күңелем дә сүрелгән иде бит. Мин теге Ваһаповның андый, бәлки, теге зур әһәмияткә ия шәхес дигән шикләр дә туа башлады. Һәм бер көнне бер вакыт мин Татарстан хәбәрләре дигән бер газета алдым. Мин менә хәзер дә аны күз алдымда тора. Ул газетаның өченче битендә өстә бер кечкенә генә мәкалә. Ул бөек җырчы иде дигән. Мин карап кына кем турында икән бу? Карыйм Рәшит Ваһапов турында. Һәм аста имза, Илһам Шакиров. Һәм Илһам абый анда кыска гына язмада Ваһаповка шулкадәр теге зур-зур китаплар язарлык материал биргән. Ул анда Ваһаповны татар җырының титаны, гиганты дип атаган әле бит. Ул безнең бөек җырчыбыз. Һәм ул безгә үзеннән соң килгәннәргә юл күрсәтүче дигән. Һәм әйтәм, кем-кем, Илһам Шакиров әйткәч инде, мин бу сүзләргә ышанам. Шул менә Илһам абыйның бу язмасы минем өчен бер Ачыш булды һәм бер үзгәреш булды бит. Һәм шуннан соң инде мин, әлбәттә, Риштай Ваһапов белән чын-чынлап, ныклап, ышанып бу эшкә керештем. Аның биографиясен өйрәндем, аның турында бик күп истәлекләр тупладым, истәлекләр җыйдым, китап та чыкты. Һәм менә шул Ваһаповны исемен кайтару максатыннан, аның Исемен мәңгеләштерү максатыннан, аның мирасын кайтару, алай гына түгел, шул дәрәҗәдәге безнең җыр сәнгатебезне кайтару максатыннан без 2004 нче елда Рәшит Ваһап исемендәге татар җыры фестивален оештырып җибәрдек. Мин аны хәтерлим, ул 21 нче апрельдә булды, Тинчурин театрында. Бу шулай ук бер яңалык буларак кабул ителде. Анда бит без ул көнне яңадан яңгыраттык аның җырлары, шул ук Нурияләрне, Әлфияләрне, Галиябануларны иде бит. Һәм анда җыелган халык ул кичәне елап карады иде бит. Чөнки ул бер халыкка сусавын баса торган бер тамчы иде иде бит. Һәм шуннан соң безнең ул фестиваль без дәвам итәргә дигән фикергә килдек. Әлбәттә, фестивальне бит бер оештыручы да кирәк. Һәм шул фестивальне оештыру максатыннан без Рәшит Ваһап исемендәге татар мәдәнияте фонды оештырдык. Әлбәттә, аның максатлары шуннан киңәйде. Без инде иң төп максатыбыз итеп Рәшит Ваһапов исемен, мирасын мәңгеләштерү генә түгел, инде гомумән, профессиональ, югары татар җыр сәнгатен үстерүне, яшь талантлар эзләү һәм аларны сәхнәгә күтәрү максатын куйдык. Менә шул кадәрле матурлык! Минем өчен ачыш һәм тансык, тансык менә бу сезнең фикерләр безнең телевизор караучыларыбыз өчен дә дип әйтәсе килә. Шуңа күрә мин тынлыкны өркетми генә тыңлап утырам. Өркетмичә генә, сорау да бүлеп бирмичә генә утырырга тырышам. Ләкин нәрдә китмәслеген, Менә бу кайсыдыр мисалларга керсәк тә, тәңгәлләргә килсәк тә, эстрада турында хәзер сөйләшсәк тә, без кайтачакбыз бу Рәшит ага исеменә. Ләкин менә шушы матурлыктан киткенче үк, шушы Актүп авылыннан ераклашмыйча ук, аның үзе турында бер никадәр мәгълүмат аласы килә, шулай бит, телевизор караучылар? Мин бит ул хәл, менә сезнең әбиегез сөйләүләр буенча, мин әле колак беләгенә тиз ара ишетеп калдым, ике, беренче хатыны дигәнне. Ул ничек аңларга моны? Ничегрәк, ничек гаиләсе булган аның? Менә ул вакыт бик, бик бит җигел генә заман булмаган, тиз генә аерылдың, тиз генә өйләндең, вакытына түгел, шулай бит? Менә шул аның турында мәгълүмат берникадәр алып карасы килә. Ничек булган? Гаиләдә ничек үскәннәр алар? Күмәк бала гаиләсендә үскәннәр алар. Әйе, ул бит инде, әйе, әйе, әйе. Ул Ваһап мулланың әтисе, Ваһап мулла. Ул авылдагы бик укымышлы кеше, әйе бит, һәм бик тирән хөрмәткә ия кеше, дәрәҗәле кеше, һичшиксез, әйе бит. Әмма ләкин менә без динне, шәригатьне, җыр, музыканы күпме генә тыя дип сөйләсәк тә, әйе бит. Истәлекләргә караганда, аның өендә, аның абзарында һәрвакытта җыр-музыка яңгыраган. Әйе. Чөнки Рәшит Ваһаповның бер абыйсы гармунда уйный, кемдер скрипкада уйный, туганнары. Рәшит Ваһапов кушылып җырлый. Әлбәттә, теге Ваһап мулла аларга кушылып җырлаган дигән мәгълүмат юк. Әмма ләкин ул аларны тыйган дигән сүз дә юк иде бит. Тыйган дигән сүз дә юк. Менә Рәшит Ваһапов шул зур гаиләдә үсә. Алар зур гаилә булып Инде ул совет власте килеп җиткәч, беренче, әлбәттә, Рәшит Ваһапов ул үзенең әтисенең мәктәбендә, мәдрәсәдә белем ала. Ул Коръәнне яттан белә. Хафиз Коръән дигән исем бар бит инде, әйе бит. Һәм, әлбәттә, Ваһап мулла аны, син инде, Рәшит, бик матур Ахырың матур, моңың матур дип, теге Коръәнне бик матур укыйсың, азанны бик матур әйтәсең дип, ул әлбәттә аны үзенең дәвамчысы итеп, мулла итеп күрә. Әмма 17 елгы революция әлбәттә үзгәрешләр кертә һәм Рәшид Вахапов үзен ул чактагы бик матур һәм бик изге һөнәр укытучылыкка багышлый. Бәлки менә шул катлаулы хәлләр булмаса, Рәшид Вахапов мөгаен укытучы булып калыр иде бит. Ана бит инде Мәктәп билеты дип тә куялар. Аны, мөгаен, оештыру сәләте дә булгандыр. Теге, менә шул Галиябануларны җырлап йөргән чакларларны спектакльләр куеп. Әмма ләкин менә шул утызынчы еллар аны авылдан китәргә мәҗбүр итә. Ул авылдан качып диярлек китә иде бит. Чөнки аларга әтисе белән аралашуны тыялар. Һәм алар ике авыл арасында төнлә куаклар арасында очрашалар әйе бит. Һәм ул Мәскәүгә качып китә. Менә шул Мәскәү аша ул Казанга килә. Мәскәү аша Казанга килә. Бәлки ул әйберләр булмаса кем була бит? Теге тарихта бит шартлы фигыль юк. Әйе, юк. Шартлы фигыль юк. Беренче гаиләсе аның авылда туа, беренче гаиләсе туа. Ул күрше авылдан, Петряков дигән авылдан. Менә ул тарихта шундый әйберләр була, май аенда аларның туйлары була, май туйлары. Хәм шул көнне бик нык кар ява. Бик нык кар ява. Майда. Майда кар ява. Хәм Вахаб мулла әйтте, бу гаиләнең бәхете булмый ди. Менә чыннан да, бу гаиләнең бәхете булмый, ул таркала гаилә, чөнки Рәшит Ваһапов 1941 елны Казан, Мәскәүдән Казанга чакырыла, Казанга китә һәм хәлифә ханым Мәскәүдә кала. Мәскәүдә кала. Маны бит теге хәл аларның ир белән хатын арасын гел шәрехләп тә булмый инде, бит нәрсә булгандыр дип. Әмма ләкин менә Теге истәлекләргә караганда, Рәшит абый аны кат-кат чакыра үзе белән Казанга. Бара да. Ике балалары була аларның, әйе бит, исән, ике балалары вафат була. Әмма ләкин ул бармый. Ул әйтә, балалар юк. Безгә анда барудан файда юк дип. Күрәсең инде теге хатын-кыз сизгәндер аны, әйе бит. Киселгән икмәк. Киселгән, әйе, шулайдыр, шулайдыр. Әмма ләкин ул үзенең Мәскәүдәге гаиләсен гомер буе сагынып, өзелеп яшәгәндер дип уйлыйм. Аның мисалы да бар. Теге бик бер фаҗигале мисал да. 1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате көннәре үткәрелә һәм Чайковский залында Вахапов чыгыш ясый һәм ул өч билет бирә гаиләсенә. Улына, кызына һәм хатынына. Әлбәттә, ул аларны бик көткәндер инде концертка килми. Һәм шунда, шунда Әлфия дигән җыр вакытында ул әлбәттә аларны залдан эзли, мөгаен бит инде нинди урыннарда белгәнне беләдер әйеме. Һәм өч урын кыз утырган, ул утырган, уртада буш урын. Менә шунда Әлфияне җырлаганда күзе шунда төшә дә һәм тавыш өзелә. Ул сәхнәдән чыгып китә, бу бит инде бу бит хөкүмәт концерты, декада концерты. Һәм, әлбәттә, моның өчен Рәшит Ваһаповка бик нык эләгә инде. Соңыннан ул теге партия җыелышында моны карыйлар, Рәшит Ваһаповны профессионалистсызлыкта гаеплиләр, әмма ләкин алар, мөгаен, аның йөрәгендә, күңелендә нинди утлар янганын, нинди яшел яңгырлар янганын белмәгәннәрдер. Бу гаиләдән аерылу, һичшиксез, Ваһаповны гомере буе Бик авыр теге психологик бер халәттә тоткан. Казанда да инде ул матур гына гаилә корып җибәрә. Биюче Зәйтүнә ханым белән аларның шулай ук ике балалары. Кызганыч, шул да озын гомерле булмый. 1962 елда бит инде Рөстәм Вахапов бик яшьли, 54 яшендә вафат була. Вахаповның гаилә тормышы да үзенең гомумән тормышы кебек шактый катлаулы, каршылыклы һәм мин фаҗигале дип беләм. Әйе. Менә инде бу мәгълүматлар күптән без белергә тиеш булып та белә алмый яшәгән мәгълүматлар, чөнки үткәннәр белән бүгенгене бәйли торган, менә бу юнәлештә килә торган эш, дәрәҗәле алып барулар бик сирәк күренеш, кызганычка каршы. Шушы матурлыкка тукталыштан соң, әлбәттә, җитди мәсьәлә, бигрәк тә җанны борчый торганы, һәм инде бигрәк тә күтәрелештә бүген Рифат Әхмәт улын күтәрелештә тотканы, дәрәҗәле булганы ул продюсерлык хезмәте. Мин уйлыйм, продюсер булып тумыйлар, шулай бит? Продюсер булып җитлегә бер кеше җитештерә үзен шәхес дәрәҗәсенә һәм продюсеры дәрәҗәсенә кеше үзен үзе җитештерә торгандыр инде. Бәлки, чәнечтереп әйтсәң дә буладыр, бу юнәлештә хәзерге заманда күптин күп продюсерлар вакытында җитлеккән, җитлекмәгән, үзләре белә торгандыр. Мин инде алар белән бер юлга куймыйча сорау бирәм, продюсерлык хезмәте, менә шулар җайлап-җайлап китердеме сезне? Шул Ваһапов юнәлешендәге тавышларны барлыкка китерү, милләтеңә хезмәт итү, шушы сәнгатьтә дәрәҗәлерәк күтәрелеш булдыру ниятеме? Менә инде бу турыда җентекле иштәсе килә, Әхмәт Шсидер. Язмыш бит һәр кешене әкрен генә теге яки бу урынга, теге яки бу дәрәҗәгә әзерли иде бит. Мин, мәсәлән, кайчан башланды икән минем бу продюсерлык хезмәтем дип миңа шунысы ата биргәннәр бар. Бу мин теге бала чакта ук авылда концертлар оештырып йөри идем әйе бит, үзешчәннәрне. Бу бәлки шуннан да киләдер әйеме. Аннары монда бер бик кызык әйбер булды. Алтынчы класс токуында мине Артык дигән лагерьга җибәрделәр. Ул бит инде дөнья күләм лагерь, халыкара лагерь. Әй. Шунда Башкортстан анда бит ни була инде, беренче көнне танышу һәм бүлү отрядларга. Башкортстаннан килгән бер ханым, Кадрия дигән ханым, Кадрия Садуловна бугай. Ул инде татар кызы булды микән, башкорт кызы мин хәтерләмим. Әмма мине татар икәнне белгәч, әйдә мин сине үз отрядыма алам диде. Ул үз отрядын алды, әмма ләкин бу отряд бәхеткәме, бәхетсезлеккәме, бик уникаль отряд булды. Бу музыкаль отряд булды. Бу барабанчылар һәм быргычлар отряды. Анда килгән һәрбер кеше музыкаль белемле. Кемдер барабанда сызгырта, кемдер барабанда уйный, кемдер быргыда сызгырта. Мин инде теге авылдан килгән, музыкаль белемем юк. Барабанда миңа ят, быргыда ят, Һәм шунда башлана инде безнең иртәгә ни, нәрсә. Ә аныңча беренче көнне, беренче көнне анда теге демократия җилләре уйный башлагандыр инде. Бөтен җыелып балалар безнең отрядның балалары, анда бит инде бик бөтен нидән Советлар Союзыннан. Анда Казахстанда, Кыргызстанда, Үзбәкстанда, Россиядә бөтен республика вәкилләре. Һәм шулар җыелып мине отрядның совет рәисе итеп сайлап куйдылар. Бу беренче көнне булды инде шунда. Белмәдем, танышу нәтиҗәсендә микән. Икенче көнне безне әзерли башладылар. Өченче көндә сменаны ачу тантанасы. Һәм бу тантанада безнең отряд барабанчылар Бер чиратыады, алда бар, сызгыртып барырга тиеш, уйнап барырга. Миндә барабан да юк, бергә дә юк. Безнең килде Довгөл дигән, Сергей Довгөл дигән, бу бөтен лагерьның өлкән пионер вожатые. Һәм монда скандал башланды. Бу Фаттахов ничек килеп эләккән монда? Һәм миңа тәбүне күчерергә кирәк башка отрядка. Булмый, бу бит инде. Әлбәттә, дөрес түгел. Күчереп булмый. Мин халык тарафыннан сайланып куелган рәис. Менә бит. Нишләргә, нишләргә уйлап таптылар миңа ни? Флаговой байракчы. Әйе. Бетәвезгә уйлап карагыз. Дистәләгән отряд бар иде бит. Отряд алдында быргычылар бара, барабанчылар бара һәм шулар алдыннан мин байрак күтәреп барам. Бу теге язмышның бер кечкенә генә мизгеле булды микән? Менә мин 46 көн буе музыкаль белеме булмаган килеш шул барабанчылар белән, быргычылар белән җитәкчелек иттем. Дигәндә Аллаһ Тәгалә менә шулай булачаксың инде Бәлки, бәлки, бәлки. Ниндидер тамга ясап. Бәлки, бәлки. Менә бу теге мин быел гына, узган ел гына уйлана башладым. Әйе, менә шундый тормышта бер штрих, бер хатирә булды бит. Менә инде бу милләтне, моңны яратулар бөтенесе менә бу авылдагы әлеге тәрбия, мөхит барысыннан да килә. Ләкин дә шушы юнәлештә әле эшлим дип җиң сызгану барысына да килми. Менә бүгенгесе көнне продюсер буларак бит инде ярыйсы гына уңышларга ирештегез, күренеп, күренеп торган уңышларга ирештегез. Без хәзер танып белгән исемнәр барлыкка килде, без якын иткән тавышлар барлыкка килде һәм инде дәрәҗәле хезмәте бүгенге көндә шушы продюсерлык эшенең. Хезмәте турында танышып үтәсе килә. Бүген кемнәр белән, нинди яшьләр белән эшлисез һәм ничек аны сайлау юллары, аларны булдыру, аларны туплау, ниндидер кастинглар үткәрү, ничектер авыллар, элек авылдан авылга йөргәннәр филармониядә, сайлап-сайлап китергәннәр, тавышы барларны караганнар. Әле сез менә бер үзегез, бер җан шушы фонд өчен тырышлыкта, шушы юнәлештә эшләп, туплыйсыз. Менә шулар хакында инде хәзер якынтын беләсебез килә инде. Рәхмәт. Безнең бит инде фестиваль 2004 нче елны башланып киткәч, без шундый бер фикергә килдек. Безгә бит шул ук Ваһаповлар, Бигичевлар, Шакировлар дәрәҗәсендәге яшьләр дә кирәк дип. Иң зур кимчелегебез безнең андый яшьләребез юк дигән фикергә килдек. Һәм фестиваль кысаларында яшь башкаручылар конкурсы оештырып җибәрдек. Аның рәисе, беренче рәисе һәм дистә еллар дәвамында Илһам ага Шакиров булды. Сүз уңаеннан, безнең фестивальнең бик уңышлы эшләп китүендә Илһам аганың роле бик зур булды. Ул безне беренче көннән бирле бүгенгәчә яклап, саклап килгән шәхесләрнең берсе. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм менә шул 2007 нче елда безнең беренче конкурс булды, анда безнең шактый яшьләребез катнашты. Әйтик, менә анда Филүс Кахиров гран-при булды, шунда Рөстәм Асаев, Айгөл Сагынбаева, Марсель Вагизовлар, Сирина Зәдетдиновалар мактаулы урыннарны алды. Һәм әлбәттә, әлбәттә, бу бит инде Теге яңгыры җилләре, үзгәре җилләре искән чаклар, демократия җилләре искән чаклар. Шунда безнең яшьләр килеп чыккач, аларны үстерү, алар белән эшләү теләге дә барлыкка килде. Һәм ничектер инде менә шул уйланулар үзеннән-үзе продюсерлык эшен алып килде. Әлбәттә, ул әле беренче адымнар гына иде. Һәм хәзер дә әле безнең татар мөхитендә продюсерлык хезмәте Инде бик киң тамыр җәйгән дип әйтмәс идем, чөнки ул әле үзенең беренче адымнарын гына ясый. Әле ул бик зур авырлык белән бара, теге каршылыклар, кыенлыклар аша бара. Әйтик, беренче елларда хәтта-ки продюсер дигән сүзне бездә теге көлеп кабул итәләр иде. Ниндидер бер сүгенү сүзе буларак кабул итәләр иде. Хәтта олы-олы дәрәҗәдәге кешеләр дә. Әмма ләкин һәрбер яңалык безнең тарихтан күренгәнчә бервакытта да җиңел генә бирелмәгән. Мин ышанам, продюсерлык хезмәтенең киләчәге бар, чөнки безнең инде бөтен теге мәдәниятнең үсеше, бигрәк тә эстраданың, шоу бизнесының үсеше, аның закончалыклары, тарихи закончалыклары шуңа алып килә. Без бу төр хезмәттән файдаланмыйча булдыра алмыйбыз. Әлбәттә, менә бигрәк тә бүгенге көндә, катлаулы заманда продюсерлык хезмәте үз урынын табачак. Инде ул таба да килә. Инде таба килә. Хәзер инде аңа мөнәсәбәт тә үзгәрә, мөнәсәбәт тә үзгәрә. Мәсәлән, моннан берничә ел элек кенә миңа бик югары дәрәҗәдә әйтәләр иде, продюсерлык хезмәте безгә кирәкми, татар мохитенә ул безгә ят әйбер дип. Шул ук миңа әйткән кешеләр, югары дәрәҗәдәге, Татарда продюсерлык хезмәтен үстерергә кирәк дип сөйлиләр хәзер. Шул кешеләр әйе бит, моннан беренче еллык кенә. Бу табигый әйбер. Чөнки безнең бит инде тормыш үсеш үзгәреш белән бәйле генә. Бу табигый әйбер. Аннары менә безнең э, соңгы вакытта бит инде продюсер хезмәтенең кайбер аңлашылмаучанлыклар да, кайбер конфликтлар да килеп чыга. Болар да табигый әйбер. Болар да табигый бер, аларны теге болай әйтү ул бер яктан гына җиңел, аларны чишү, хәл итү бик авыр булса да, әмма аларның төп сәбәбе, төп сәбәбе безнең әле традицияләр юк, тәҗрибә юк. Традицияләр булгач, тәҗрибә булгач, э, матур тәҗрибә булгач, матур традиция булгач, инде ниндидер бер җайга салынгач, ул проблемалар да хәл ителер. Шәхсән мин үзем, миңа теге аларны үземнең теге күңелем йөрәгем аша үткәрергә туры килсә дә, мин аларның ниндидер бер үсеш этаплары дип, менә бу продюсерлык институтының, продюсерлык хезмәтенең үсеш этаплары, үсеш проблемалары дип кабул итәм. Әлбәттә, безгә аларны үтәргә кирәк. Ул бик авыр эш, бик катлаулы. Теге инде кайвакытта безнең татар башкорт мохитенә, безнең милли мохиткә туры килмәгән күренешләр дә бар. Әмма ләкин без ул кыенлыкларны үтмичә мөмкин түгел. Без аларны сикереп үтә алмыйбыз. Ничектер теге менә бу тарих тарафыннанмы, язмыш тарафыннанмы, э, инде күпме дәрәҗәдә безгә дә турыдан туры катыша туры килә икән, моннан качып булмый. Бар бит әле бер яклы менә башка төр каршылыклар булса, төрле юллар буйлап бар бит әле шушы эш дәрәҗәсендә яшьләрнең үзләре белән эшләү. Яшьлек ул үзе гомумән түземсезлек. Аларга акрынлы тизлекләйтү кирәк. Аларга бүгенгенең иртәгәсен, киләчәктә үзенең җырчы буласын күрергә кирәк. Аларга эшеңне күрсәтмиче артист буласы кирәк. Үзенең хезмәт өлешен кертмиче бәяле буласы кирәк, дөресме? Менә бу яктан да бит бик авыр. Һәрберсе үзен җырлый башлагач та шәхес итеп таный башлый. Шуңа күрә менә бүгенге көндә күпмегә максатлар теләгән, Теләкләрегез күпме күләмдә ирешелә килә? Максатларыгызны, максатыгыз хакына ирешелгәннәр бармы? Әйе, менә минем килешүләрем буенча, төзелгән килешүләр буенча бүгенге көнне менә таләп, нинди таләпләр куелган, бергә эшләү хакына, шуларны үтеп, җырчы булып барганнарым бар, дип, бармак белән санарлык булса да бармы, андыйлар булса әйтә алабызмы бүген исемнәрен? Әлбәттә, продюсерлык хезмәте ул, менә бу сүзгә кайтып, ул Бик авыр хезмәт инде, әйеме? Ул бит хәзерге көндә без кайбер очракта бу сүзнең мәгънәсен дә аңлап бетермибез, әйеме? Хәтта ки хәзер билет сатучылар да үзен продюсер дип йөртәләр бит. Продюсерның иң төп хезмәте, иң төп вазыйфасы ул продукт җиткерү бит. Ул нолдан башлап теге ахыргы дәрәҗәгә кадәр продукт җиткерү, әзер продукт җиткерү. Аннары продюсерлык хезмәтен кемнәрдер һәм бик матур чагыштыралар теге тирән шахталардан, океан төпләреннән эре мәрҗәннәр чыгаручылар белән дә җебит. Чөнки ул эш бик авыр, бик катлаулы эш. Мәсәлән, нинди океан төбеннән затлы ташларны, энҗе мәрҗәннәрне чыгару, ул бит әле үзеңнең тормышыңны, гомереңне куркыныч астына куеп та чыгаралар алар. Һәм алар аны чыгарып ялтыраткач, кемнәрдер аны файдалана, ә ул теге энҗе мәрҗәнне чыгаручы турында оныта. Оныта, уйлап та бирмиләр. Менә бу чагыштыруда юк түгел, әйе бит. Булырга хаклы дип уйлыйм. Аннары, мәсәлән, продюсерлык хезмәте, ул бит җырчының башлангыч этабында бик кирәк әйе бит. Һәм башлангыч этабында, башлангыч этабында Менә әйтәләр бит, ракетаны күккә очырганда, җирдән аерылып киткәнгә, җирдән аерылып киткәндә, 70 процент энергия китә икән, 70 процент энергия. Менә җирдән аерылып китә 70 процент. Ә очып йөрер өчен калган 30 процент җитә. Менә бу мин продюсер хезмәте белән дә шулай дип уйлыйм. Иң беренче этап, төп этап әйди бит. Продюсер белән эшләгәндә нинди генә авырлыклар, кыенлыкларга дучар булырга туры килсә дә, яшь җырчы бер вакытта да оттырмый. Оныта. Чөнки ул үзенә бик зур капитал ясый, исем ясый. Ә ул исемне, акыллы булсаң, бик озак еллар дәвамында бик уңышлы файдаланырга мөмкин. Инде менә сезнең сорауга җавап биреп, әлбәттә, Аллага шөкер, безнең андый исемнәр бар, әйеме? Мәсәлән, әйтик, шул ук Юсаф Хиров белән Ришат Төхвәтуллинны гына билгеләп үтик. Алар нәкъ безнең фестивальдә канат чыгарганнар. Ул бит әйтәләр бит ни бездә яхшылык эшлә дә суга сал дияр мәле халык белмәсә дә балык булыр дип әмма бездә халык та белә бит менә күптән түгел генә күптән түгел генә яр чаллы шәһәрендә бер бик кызыклы очрашу булды анда 80-90 яшьләге әби бабайлар рәшид вахаповның теге фанатлары үзләре җыелып беркем оештырмыйча рәшид вахаповка багышлап кичә оештырганнар Алар Ваһапның репертуарын җырлыйлар, аның турында истәлекләр сөйлиләр һәм шунда мине дә чакырдылар кунак итеп. Ул концертны оештыруга минем бернинди катнашым юк һәм хакимиятнең дә бер катнашы юк. Менә бу теге Рәшит Ваһаповның халыкчанлыгы турында да сөйли булса кирәк. Һәм шунда кичәне алып баручы Гөлзада ханым, энергетик мәдәният йортының директоры, ул миңа теге Күңеллерәк булсын дип уйлагандыр инде, Вакапи фестивален мактады һәм халыкка мөрәҗәгать итә. Вакапи фестивале чыгарган яшьләрне беләсезме? дип, халык кычкыра. Филүс Каһиров диләр, Илшат Төхфәтуллин диләр. Беләләр дибек. Һәм менә шул вакытта гына сорау да бирәсе килә, менә очырдыгыз кошларны. Нәйе. Мин башка төрле сез аны күбрәк тирәнтен аңлап асылташлар белән мәрҗәннәр белән матур иттереп шундый үзегез чагыштырып матур итеп дәштегез. Ә мин әйтер идем ана кеше буларак, продюсер бүгенге көнне үзем җыр язучы буларак, миңа калса эстрадада җырчының әтисе яки әнисе бер. Ничек баланы җитәкләп өйрәтәсең атлап китәргә, Тәрбиялисең, чыгарасың баланы кешелеккә. Башта шул бәлә кирәк мөхиттә, аннан киңәйтәсең мөхитен. Миңа калса, бу бик зур җаваплы эш. Бик, менә алар очкан кошлар кайтарып бирә торганы хакында уйланганда бик зур сораулар туа. Ләкин очты да кош. Ул бит балалар йортында тәрбияләнеп очмаган, шулай бит? Балалар йортында тәрбияләнгән бала да кире кайта очкан оясына һәм бирә ул. Ул шушы җылылыгын берникадәр булса да кулыннан килгән кадәре җылылык биргән ояга. Менә бу нәүбәттән сезнең очкан кошларыгызга әйтер фикер юкмы? Сезнең очкан кошларыгыз белән сез канәгатьсезме? Гомумән, һәрвакыт шулай танытырлык җырчылар әзерлим дә, очырам да, минем эшем генә шул, дип әйтергә уйлыймы әллә, Рифат Әхмәтович? Безнең бит татар дөньясы, татар мохиты бик катлаулы ул, Җебет. Мин теге татар эстрадасын сүгәсем килми һәм сүгәр хакым да юк, чөнки теге мин үзем шуның үзәгендә кайным инде. Мин күпме дәрәҗәдә үземдә шуның өчен җавап бирәм. Җаваплы әлбәттә. Әмма ләкин, әмма ләкин э, мин кабатлап әйтәм, менә бу процессларны үтү, авыр катлаулы процессларны үтү, тәҗрибә туплау ул һәр нәрсәне һәркемне үз урынына куяр. Әлбәттә, мәсәлән, әйтәләр бит теге бывших учителей не бывает дип, бывших продюсеров тоже не бывает, наверное. Чөнки алар барыбер, ул бит э, аның белән 5-6 ел эшлисеңме, 3 ел эшлисеңме, ул бит инде бер теге формаль эшләү генә түгел. Аны бит теге үз балаң кебек кадерлисең, йөрәгең аша үткәрәсең, ул һәрбер җырны, һәрбер чыгышны. Аның теге, аларның беренче адымнары ясаганда, сәхнәдә чыгыш ясаганда кем күбрәк борчылгандыр? Алармы, ягъни залда утыручы Рифат Фаттаховны егет? Кемнең теге чәчләре күбрәк агаргандыр? Ансын теге бер Ходай Тәгалә генә белә инеме? Шуңа күрә, шуңа күрә, э, Мин кайвакытта аларны, әлбәттә, күзәтәм, чөнки мин бит аларны күрмичә булдыра алмыйм. Һәм э, кайвакытта күңелдә әрни. Чөнки э, бик талантлы, зур талантка ия җырчылар э, түбән дәрәҗәдәге репертуарга йөз тота башлыйлар. Мәсәлән, мин әйтеп куям, эх, мин болар янында булсам, мин мәңге бу җырны җырладмас идем дип. Чөнки, чөнки аларны һаман шул югары дәрәҗәдә күрәсе килә. Аларны үсештә күрәсе килә. Әмма ләкин теге тормыш ул бик катлаулы әйбер, ул гел без теләгәнчә генә бармый. Ни кызганыч ки. Менә хәзер бүгенге яшьләребез арасында булса, туган телне караучылар арасында яшьләр тавышлы гына булса, бәлки, сезгә бару юлларын сорасалар. Менә без шундый кешене белән тапшыруда таныштырдылар. Ничек итеп проживать Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әйтербез. Әйе. Яшьләр белән бит бала сөйләшә башлар бит продюсерлык хезмәтенең киләчәге бармы дип. Бар дип әйтәм, мин ни өчен әйтәм? Чөнки э, менә безнең бит инде тәҗрибәбез начар түгел, шул ук Филюсләр, Ришатлар әйе бит, Азатлар, Әнисләр булсын. Бүгенге көндә нинди генә зур проблемалар булмасын, продюсерлар белән эшләргә теләүчеләрнең саны артканы арта бара. Менә мин теге, моны әйтергә ярый микән инде бу, теге туган тел тыңлаучылар бу Рифат Фаттахов бик тыйнаксыз дип әйтерләр. Бүген безнең нәшергә теләүчеләр чират тора. Мин аны теге 100% белеп әйтәм. Чөнки без бит йөзләгән кеше белән эшли алмыйбыз. Бүгенге көндә, мәсәлән, мин дүрт кеше белән эшлим. Менә сез әйткән Рәмис Габбазов, Азат Абитов, Гөлсирина Абдуллина. Хәзер Айсылу Габдинова белән эшли башладык, әйеме? Әйе, әйе. Кай белән әйтергә туры килә, бераз сабыр ит, дип әйе бит. Берәр ел көт, дип тә, андыйлар да юк түгел. Әйе. Мәсәлән, без бит ничек сайлап алабыз яшьләрне? Без Рәшит Ваһапов исемендәге яшь башкаручылар конкурсы үткәрәбез. Менә ул конкурска булган игътибар, игътибар, бу шулай ук, шулай ук продюсерлык хезмәтенә булган мөнәсәбәт тә. Мәсәлән, 2013 елда безнең конкурста 33 кеше катнашты. Тыныч кеше, бу профессиональ конкурс өчен бик зур сан. Чөнки безнең төп максатыбыз, төп таләбебез, төп шартыбыз, конкурста катнашучының музыкаль белеме булырга тиеш, ягъни ул музыка уку йортында укырга тиеш. 2015 тә 33 катнашты, унөчтә, гафу итегез, 2015 тә 97. Өч тапкыр артты. Быел менә без конкурсын үткәрдек. Сүз уңаеннан, форсаттан файдаланып, минем Туган тел телеканалына рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки без аны быел Уфада да үткәрдек һәм нәкъ менә Туган тел каналы ярдәме белән. Һәм быел безнең 130 га якын кеше килде. Бу яшьләрнең, яшьләрнең беренче, бу бик күренекле һәм бик сөенечле фалаи бит. Безнең, мәсәлән, 130 га якын кеше профессиональ конкурста катнашып, профессиональ сәхнәгә чыгарга тели икән, Бу бит үзе генә дә безнең җыр сәнгатебезнең киләчәге бар дигән сүз. Ә була аламы шундый сайлану вакытларында, очрашуларда, яшьләр мөрәҗәгать иткәндә шундый тавыш килеп чыгу мөмкин? Бәлки аның ата-ана ярдәменә мохтаҗ ул, аның бәлки шулкадәр моңлы тавышын кемдер күреп алуга ул мохтаҗ, бәлки укырга аның бит матди ягын кайгыртучы кешесе юк. Бу вакытта сез алып, күтәреп бу тавышны юнәлеш биреп укырга, Андый да юллар таба аласызмы? Чөнки дә бит авылларыбызда элек-электән Әлбәттә, әлбәттә. Мин аңладым, мин аңладым. Мин сезне аңладым, рәхмәт. Менә мәсәлән Азат Абитовны алыйк әйе бит. Ул безнең конкурста килде, профессиональ белеме юк иде. Ул кат-кат тыңлагыз инде мине, тыңлагыз инде диеп. Ярар, без э, хәзер конкурс шартларына шундый бер өстәмә керттек, жюриның профессиональ белеме булмаганнарны тыңларга да хакы бар дип. Хак, мәҗбүри түгел, теләсә тыңлыйлар дип. Без бу унбишенче минутта битен тыңладык һәм жюри әгъзалары әйтте, әйдәгез, без бу егеткә игътибар итик. Моның үзенчәлеге бар дип, мәсәлән, Миңгула Бигалиев, Рифат бу егетне ычкындырырга ярамый, моның үзенчәлеге бар дип. Һәм чыннан да безнең э, гала-концертта да ул үзен бик матур күрсәтте, әмма ләкин аның профессиональ белеме юк иде. Һәм менә безнең фонд аны үз исәбеннән хәзер мәдәният, сәнгать институтында укыта. Без теге милләт, мәдәният турында бик матур сөйләшеп утырабыз, анысы дөрес һәм кирәк тә. Әмма ләкин без бер нәрсәне онытабыз әйе бит. Продюсер ул спонсор түгел. Продюсер ул ярдәм итүче бай абзый түгел. Продюсер ул менеджер. Алай гына түгел, продюсер ул бизнесмен. Контракт та килешүдә язылган. Контрактның төп максаты, яшь талантны үстереп, табыш алу диелгән. Шуңа күрә безнең яшьләр кайвакыт дөрес аңламый. Менә Рифат Фаттахов белән эшли башлыйм да, ул миңа тегеннән акча табар, моннан акча табар, мине сәхнәгә чыгарыр, мин бер-ике ел эшләрмен дә, шуннан вәссәлам, китеп барырмын, дип. Бу принцип та дөрес әйбер түгел. Продюсерлыкның үз вазыйфалары бар. Һәм продюсерлык килешүенә кемдер әзер икән, әзер икән, бу дөньяда бит әле э, мөмкинлекләр, ниндидер теге үзеңнең хокукларың белән беррәттән, без диалектиканы беләбез, хокук белән беррәттән нәрсә бар, бурычлар да бар. Син килешүгә риза булгансың икән, килешүгә кул куйгансың икән һәм килешү биргән мөмкинлекләрне файдалангансың икән, рәхим итеп, син аны үтәргә дә тиеш. Ягъни без тагын бер бик зур проблемага килеп төртеләбез, бездә әле җәмгыятьтә хокукый культура югары дәрәҗәдә түгел, йомшак итеп әйткәндә. Менә бу сорау, иң мөһим сорауларның берсе, минем бирәсем килеп, халык өчен, кызыксынучылар өчен, бүген сәләтле дип үзен таныганнар өчен кирәкле җавап булды. Шуңа күрә без бу тукталышны эшләргә тиеш идек сез бар чакта. Рифат Әхмәтович, әйе, эстрада, төрле юнәлештә, менә үзгәреш җилләре исә дибез Татарстанда, шундый проект та бар, төрле проектлар белән дә үзгәртеп тә карау бар. Шоу бизнеста кайдыгыз? Эстрада нинди генә үзгәрешләр кичерми, шулай бит? Ниләр кыра бүгенге эстрада күңелегезне? Ниләр белән бөтенләй килешмисез? Ниләрне үзгәртер идегез шәхсән, үзегезнең фикерегезне ишетәсе килә бу турыда? Әлбәттә, үсеш-үзгәреш булырга тиеш инде, һичшиксез. Чөнки теге замана җилләреннән башка да, замана җилләрендә теге искәнен сизмичә мөмкин түгел бит инде, алардан да гел качып булмый. Әмма ләкин беренчедән, беренчедән менә безнең бөек остазыбыз Рәшит Ваһапов әйткән, Җырчы тамашачы артыннан барырга тиеш түгел, тамашачы җырчы артыннан барырга тиеш, дип. Без кайвакытта, менә халык шуны сорый бит, халыкка шул кирәк, дип, бер яклы гына фикер йөртәбез. Халыкның бит әле зәвыгын тәрбияләү дигән әйбер дә бар. Сәхнәгә чыккан кешенең бик зур социаль җаваплылыгы бар. Хәзер бу хакта әйтсәң, кайвакытта хәтта көлеп карыйлар, әйе бит, сиңа теге диванага караган кебек карыйлар. Әмма ләкин сәхнә бит ул залдан бераз өстәрәк. Бу бик тирән мәгънәгә ия. Сәхнәгә син чыгасың икән, ул бөтенләй бер матур булырга тиеш. Шуңа күрә, шуңа күрә сәхнәгә чыккан кеше, ул менә бая без әйттек бит инде, тиз генә теге табыш алу, йолдыз булу, ул гына түгел, ул бик зур җаваплылык та. Ул бу теге матур сүзләр булса да, э, ил каршында да, милләт каршында да, киләчәк каршында да бик зур җаваплылык. Менә бу хакта да без уйларга тиеш. Әлбәттә, бүгенге эстрада ул бик катлаулы күренеш инде. Ул бик катлаулы күренеш, ул теге Урамдагы һава торышы кебек, анда да бит матур итеп кояш та чыга кайвакытта, усал җилләр дә исә, коеп ялгыр да ява. Нишлисең? Эстрада да шундый әйбер. Ул эстрада ул шулай да ул безнең яшәешебезнең бер чагылышы ул, бер көзгесе. Андагы барган күренешләрне инкарь итеп булмый, инкарь итеп булмый. Аларны кайбер очракта танырга да туры килә, алар белән исәпләшергә дә туры килә. Әмма ләкин никадәр генә без бу теге үзгәреш дип сөйләсәк тә, сөйләсәк тә, безнең өчен, әйтик, татар, башкорт өчен, мин уйлыйм, һәр милләт өчен иң мөһиме, ничек кенә үзгәреш ясасаң да миллилек югалтмаска иде. Безнең миллилетный валтырау хакыбыз юк. Чөнки эстрада, без бит инде эстрада дигәндә теге җыр сәнгатендә, гомумән, нәфис сәнгать хакында. Нәфис сүз сәнгате, әлбәттә, әлбәттә. Нәфис сүз сәнгате турында сүз алып барабыз. Эстрада оригиналь жанр турында да, бию турында да сүз алып барабыз. Эстрада ул милләтне милләт итеп саклап калучы факторларның берсе. Безнең өчен, әйтик, менә шул җырлы, моңлы халыклар өчен эстраданың, җыр сәнгатенең хәлиткеч әһәмияте бар. Тапшыру кызганычка каршы ахырына табан китеп бара, вакыт җил тизлегендә үтә, шундый кызыклы шәхес сез. Этап-этап эшләп була тапшыруларны, чөнки дә менә мондый Шәхес эләккән вакытта кунакка дип әйтәсе килә. Ләкин шундый сорауның менә бер генә җөмлә белән булса да җавабын алып, шәхси якка да күчәсе килә Рифат Әхмәтшның. Чөнки кызыклы бит телевизор караучыларыбызга. Продюссерсыз шулай да. Җитәкләп алып баручысыз, аның эшен яшәтүче, яшәртүче, сәләтен күрсәтүче продюссерсыз чыга аламы, сәләтле булса да җырчы? Әллә юкмы? Катгый рәвештә әйтә аласызмы, чыга аламы, чыга алмыймы продюсерсыз җырчы бүген? Хәтта гәрчә әйтсәләр дә, синең сәләтең искитмәле, дисәләр дә. Мин моңа башкачарак җавап бирсәм ярыймы? Үзегезгә карап та, ничек телисез. Продюсерның иң төп вазыйфасы, йөзләгән, меңләгән кеше арасыннан әнә шул талантны сайлап алу. Һәм шул талантны сайлап алу гына түгел, талантны Ачарга, күтәрергә дә ярдәм итү. Әлбәттә, продюсер белән эшләү, ул һәркемнең хокукы, бурычы түгел. Син продюсер эшлисең килә икән, талантыңа ышанасың икән, рәхим итеп, эшләсеннәр, үссеннәр, халкыбызны, милләтебезне, сәнгатебезне баетсыннар. Менә инде хәзер әйтерләр, шундый җор сүзле, шундый милләтпәрвәр шәхес утыра, үзе хакында Зифа бер-ике кәлимә сүз дә әйттермәде диярләр. Шәхси тормышым белән сөбез килә диярләр. Чөнки без менә Ваһапов фестивальләренең хәзер төп хуҗасы кем икәнен ныграк белеп калабыз. Бүген бүген якыннанрак таныштык, шундый эчке күңел дөньягызга якынайлык. Берникадәр дип әйтәсем килә. Барып тоташыр өчен әле монда әллә ничә тапшыру кирәк.

Йомшак итеп әйткәндә. Бик бик йомшак итеп әйткәндә әйтергә була. Әлбәттә, бу шартларда сакланып калырга, күп бер үсешкә ирешер өчен ул тыл кирәк. Һәрбер кеше өчен тыл ул гаилә. Минем Аллага шөкер, э, мине аңлаган һәм яклаган әнием исән. Аллага шөкер, ул бик зур бәхет әйе. Менә миннән миңа сорау бирәләр әйе бит. Син авыр чакларында нәрсә эшлисең дип. Була минем бик авыр чаклар әйе бит. Инде шундый сорауларны бик күпләп тезеп куйган монда. Әйе. Вакыт. Менә бирде дип уйлагыз әле. Әйе, бик. Ничек үзеңә ни тынычлана табасың дип. Мин гафу итегез, чукынып китегез дип әйтәм дә казаныгыз белән, кайтам да китәм әнием янына. Менә әнием янына кайтып, бер көн торсам, бер көн торсам, мин теге туган авылымның анда Сарасаз буйларын йөрсәм, әниемнең пешергән тәмле ризыкларын ашасам, Һәм әни белән дә бер көн кунсам, минем бөтен авыруларым югала. Менә шуннан мин Актуктан бөтенләй икенче кеше булып кайтам. Әлбәттә, минем гаиләм миңа ярдәм итә. Минем хатыным миңа ярдәм итә. Аңлыйлар алар әйе бит. Менә э, тормышта кайбер э, сорау була бит инде кайбер вакыйгалар. Э, минем хатын миңа 40 ел э, буе булмаса да, 25 ел буе бер сорау бирмәгән бара ебет.

Ул безнең университетның пиар бүлеген бетерде. Пиар бит инде бүгенге көндә безнең уртак эшебездә бик кирәк. Ул аны бик матур алып бара. Һәм әле минем белән бик нык бәхәсләшә, мине өйрәтә дә. Әти, син, әй, әти, син бераз артта калып барасың, дип, кирәк заманчарак эшләргә кирәк, дип. Аллага шөкер, бу яктан күңелем тыныч һәм мин аларга бик рәхмәтле. Инде менә теге бераз мишәрләнеп булса да, тагын бер фикер әйтәсем килә. Яшьләргә бит, яшьләр турында сөйләшәбез бит инде. Бу җәһәттән минем бер генә фикер әйтәсем килә. Бик тавышлы, талантлы яшьләргә егет. Тавыш ул сезнең шәхси казанышыгыз түгел. Тавыш ул Ходай, хәтта сезнең әти-әнигезнең дә казанышы түгел. Тавыш ул Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән табигать тарафыннан бер могҗиза улые бит. Әмма ләкин менә шул тавышка ия булу, ул бик зур җаваплылык. Менә шул тавышны матур итеп саклап, аны үстерү, аны халыкка, киләчәккә хезмәт иттерү, ул бик зур бурыч һәм бик зур җаваплылык. Шундый матур фикерләр яңгырады. Моннан алда гына мин әйтергә теләгән идем. Бүгенге яшьләргә, үсәргә теләктә булган яшьләргә ни әйтер иде икән Рифат Әхметович дисәм, миннән алда ул шушы матур сорауга җавап биргән кебек булды. Бик зур рәхмәтләр әйтәбез. Безгә, туган телгә санлап чакрымнарны якын итеп ераклардан килеп җиткән өчен. Беләсезме, Рифат Әхметович, кайбер күңелләргә юл табасың. Ләкин ник кергәнеңә үкенәсең. Анда чокырлар, анда сикәлтәләр, анда җимерек күперләр. Ә кайбер кешенең күңеленә керәсең, шул кәефкә киләнәсең. Менә мин бүгенге тапшыруда рәхәт кичереп ял итеп утырдым. Сезнең телне тыңлап, сезнең җанның моңын тыңлап. сезнең шулкадәрле туган телгә җаваплы карашта икәнегезне санлап хәйран тамашада утырган кебек булдым һәм үземә бу тапшырудан, хөрмәтле дуслар, бик күп фәһем алдым. Була, кешелек дигән зур йөрәкне аз булса да җылытыйм үз йөрәгем җылысы белән дип йөгереп яшәгән гомерләр. Мин сезне шушы як кешесе дип, шәхесе дип танып калам тапшыру ахырында. Рәхмәт үзегезгә бик зур, Сюханов. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Минем героем кебек күзгә күз карашып аралашыр кешеләрегез күп булмасын, аз булсын, ләкин булсын. Киләсе күрешүләргә кадәр.